Ewa Assalamu alaikum ashama harka fuun isiniin jechaa ana Mr. Bubuudha dhufeeti jira anuma gurraacha Afrikaati. Ewa akkoo beektan hundee seenaa tiin gaa ni beektan isin immoo ewa har'a kan qabne dhufne waa'ee bahaar ba'a kan haasawee waa'ee bultii nama dhalaa roobisuu dhalaa kana cuucu darroo maaliif dhiifni dhiifni hoo. Maalif ciqitan? Kaanas jedhanii maarree jedhanii maarree. Dhallaa yoo jireenyi sii wal qixxaate fuudhii rakkoon qabu. Ammoo sii gartee shuuroodhaa waliin laaqamee jiru gartee dhalaa tana darruun aboo rifeensa dhalaa biyya namaa itti kan jiru. Homee kan wayii waatu mashii kanaa. Abbaan koo dubbisu jira.
Haadha Hamzaati hojii dubbatee abbaan kiyya irra walii galuus walii galuu baatus hin beeku akka dubbisu jiru qubaan qaba.
Okay, shema kan fuudhee jira jechuun akkuma gartan kana gartanii mi dubbii dubbii rabbiiti. Awwee kanan jiru keessaa takka tana dhibdee maal maaltu dhibee waan jettan maal namni keenya kun biyya sii biyyaa bee jiru wal dararuun maal irraayi maal bultiin jedhanii maal wal darartanii jechuun kiyya naannoo xiqqisuu qofa waan dhagaame maarree maarree fuudhee maarree maarree godhee maarree maarree fuudhee maa. Aboo baar liina irratti aboo kun aboo maali yoo fuudhuuf deemaa ha? Fatiya irratti kun fuudhuuf deemaa maarree jinnii balaaqalaa dibbee shubbuu siqqaa aboo aboo feessuun baala biyya irraa ala jirra boo yaa hambaa jirraa. Garuu dhalaa teenya ta ifiifuu gartee nuu biyya irraa bee aboo nu jala baatee bar nu jala dhuftee yaa akii tanan daree naan ciqinaa wal dhalaa tana naan tun miskiina bar yaa bar horii rabbiiti tana rabbii bar horiif nu kanne yaa dhalaa tana silaa jabeessitanii gartee laal kunuunsitanii qabdanii dhalaa jechuun dhalaan yaa wani beektan kaa Silaa bikki gartee goshiin rakkattettis yaa lubbuu tiyya yaa onnee tiyya yaa gaa akkam jeetanii nooree isinitti himuu jaalan hin beektan hindi ilaalu ture dhaggeeffadhaarra yaa bareeddu yaa qashtii yaa takkittii tiyya yaa jiruu tiyya yaa onnee yaa lubbuu yaa tuffaa yaa muuza tiyya yaa mandariina yaa aboogaa maal yaa eenaba tiyya jettee yoo wartimma

Mee laala kunoo. Abbaa kiyya ammaallee na godhee jinnii baajaa kunoo. Mee laale. Yaa abbaan koo dubbisu jira. Haadha Hamzaatii hojji dubbatee abbaan kiyya irra walii galuus walii galuu baatuus hin beekuu akka dubbisu. Nama gaddisiisu. Bar. Ayyee. Mee haa nu taatu. Yaboo. Ayyee. Haa ta'u. Baari isaa fuudhame. Ayyee. Mucayyoo maarree godhe abbaa kiyyaa taan irraa taan dhalaa taan irraa taan takkeettii qabdu san leelluu takkeettii isaan kunuunfatte yoo amala badaa qabaatte yaa lubbuutti hin ajijjiirre amala kiyya jettee yoo barte taan irraa maal yoo yaa kunuuniis kiyya. Baara baga buutee baga gammaddee baga itti cabsitee ammallee fuudhee akka sadii afurii
Awara Korea fi ammataan Noorwee jira kimataa jettuuti. Dararameetiin jira cinqamee. Maal yoo jettin poostoo naaf hin taane gaatun naaf hin taane maarree inni inni intala laafitutti ta- intala laaf miidhani intala laal ba- maarree maal hogoyuun Kanaafuu Muhammad haala viidiyoo muruuf waa hin qabnu nuti viidiyoo waan irraa dalagan guutee jira bashak nuur maali hoo waan irraa dalagan lafti tana balleessee jira waan meeqaa jira maali oguu isin rakkitan takka takka ol ba'a nu rakkisinaa viidiyoo teessan nu rakkisee nu darartanii jirtan ana jaalala waan suuraa ati horsaa jirtu suni Laal gartee quxxan baaf ta quxxa jirtuu jirtuu of jirta I don't hin ta'u kun waan akkana dhisaa jedhee jaati ana obboleessa keessa hundi seenaatti gorsa keessanii ol na aara keessaniis na fidee na ol na baasi malee asuu illee hin fedhe waan akkanaa bu'aan biraa meeqaa jira waan meeqaa jira kanarraa fadda gabbatanii maal beekinni baay'ee Maaloo qanyeen jedhu sun qanyii kanaan dadhabee jira jee ana qanyii isa kanaan barbaanuti kanaafuu hortuttuu tun dhiisinaa waan hin qabadde isin idaadde kanuma keessatti gorsa tokko isin idaadha yaa obboleeyyan kiyya kan xiqqaa fi guddaa kan jaalalaa fi gammachuudhaan kan wal beenyu kan wal hin beenye jaalala magartuu yaadame jibba dhiisaa. Jaalala tanaan ni beektaa nama si jibbees minuma jaalatu beeksisi inni as jibbira kun qabu jaalala wal jaalala tana ta'e absu jaalala maal jaaltiin jaalatti maal ta'uu dhahu maaltu maal ta'e sillaa jaalala tana babal'ifnee wagga takka garsee akkasii ba'ee ture. Garuu maali taate maali maali ciqanii kan fadhiisaa ilmaa oromoo maraa. Obboleessa keessan an hundi isinati gorsan isin qabadee dhuferraa kanumaa waan biraa qanyee teessan tanaan dadhabuurraayin as ba'ee isinittiin kana kan isin ijuu laal laal laal yaa yuu ii buum baabum kan buqqisee obboleessa keessan qilleensa irraan isin dhufee isin gorse hedduudhaan waa'ee keessan caqasee ittiin obsee hodtuu na wareersee hirriiba na kutee tanaatu asirraas na fidee natti hin aarinaa narra hin laayinaa saa isin jechee naayis laast nagatti nagatti.